Il-Malti adotta bosta kliem mit-Taljan u mill-Ingliż. Uħud minn dan il-kliem tant qata' l-ilsienna li saħansitra ħa forom Għarab. Kelmiet bħal dawn juru li t-tlaqqigħ tal-lingwi jista' jsir b'mod armonjuż ħafna meta jkun meħtieġ. Imma qabel xejn, x'eżempji nistgħu nsibu ta' tali tlaqqigħ?
Il-kliem missellef għandu tendenza li fil-bidu indawruh biex joqgħod għall-grammatika b'saħħitha li jkollna. Allura jekk inti għandek kelma bħal center, li ġejja mill-Ingliż center breech loading shotgun, il-Maltin ħadu s-singular center u għamlu l-plural minnha, mhux centers imma huwa snieter. Kelma bħal kettle, il-Maltin dawruha f'kitla u mbagħad għamluha ktieli bħal btieħi, ħrieqi, ġriewi u xwieni. Jiġifieri hemm tendenza fil-bidu li l-kliem nippruvaw indawruh biex joqgħod għall-forom tradizzjonali tagħna. Imma aktar ma jidħol kliem ġdid fil-lingwa tagħna, imbagħad nibdew naċċettawh kif inhu, bil-plural b'kollox. U allura llum jekk inti tgħidli laptop u jkollok aktar minn wieħed, ħa ngħidlek laptops. Mhux ħa nivvintalek xi plural ġdid. Hemm tendenza wkoll li aktar ma nitgħallmu dik il-lingwa barranija, aktar insiru tajbin fiha u allura ma jkollniex għalfejn indawru l-kliem biex joqgħod skont il-grammatika tradizzjonali. Imma jekk nagħtu ħarsa lejn il-Malti insibu li fil-fatt il-Malti dawwar ħafna u ħafna kliem. Ngħidlek pereżempju l-kelma Mans ġej mit-Taljan. F'xi djaletti ssib imannas l-annimali, jagħmilhom mansi, jiġifieri, tilgħab il-karti, jkollok il-vizzju li tilgħab il-karti, ikarrat. Dan huwa verb qadim li llum inqata'. Eżempju interessanti mill-Ingliż huwa ifajjar. li wkoll jidħol fit-tieni forma verbali, dan il-verb ifajjar ġej mill-għajta fire li aktarx kienet tinstema' bħala kmand waqt xi attakk fit-Tieni Gwerra Dinjija. Mhux il-kliem kollu li ġej mill-Ingliż għandek twarrbu. Per eżempju, tistartja l-karozza ġej minn to start. Issa veru li to start tfisser tibda. Eh? Imma fil-każ tal-karozza għandek bżonnu tistartja sakemm ovvjament ma tgħidx ħa tqabbad il-magna, ħa tixgħel il-magna. Sewwa? Żgur li m'intix ħa tgħid ħa nibda l-magna. Sewwa? Eh, jew nkella ħa nixxuttja l-ballun. Eh, to shoot. Eh? Imma ikolli nużaw bl-Ingliż to shoot għandha tifsira differenti minn nixxuttja l-ballun għax fil-każ tal-Malti nużaw biss għall-futbol. Fil-każ ta' l-Ingliż dak il-verb jintuża għal ħafna oqsma differenti. Jekk jiena qed inċaqlaq, qed inċaqlaq minn post għal ieħor, għandi għalfejn ngħid qed nimmovja, pereżempju, Qegħdin inġorru aħna, qegħdin niċċaqilqu aħna. Kella jiena bilfors irrid niwwaċċja nista' nara film, m'hemmx għalfejn niwwaċċja l-film. Hm? U jekk għandi kelma għal tewm, għalfejn għandi bilfors nuża garlic. Il-Malti huwa flessibbli ħafna għax huwa ilsien ħaj, huma l-Maltin li jagħmluh flessibbli, huma l-Maltin li għandhom bżonn dan il-kliem u kliem ieħor ġdid miegħu biex jibqgħu jinqdew fil-ħajja ta' kuljum. Il-fatt li ndaħħlu ħafna kliem ġdid fil-Malti dak mhux se jeqred il-lingwa. Taf kif neqrduha l-lingwa tagħna? Jekk ma nitħattuhiex, jekk ma nużawhiex Jekk mat-tfal tagħna, flok il-Malti, nużaw lingwa oħra, hemmhekk lit-tfal tagħna qegħdin ngħidulhom, il-Malti tistgħu tgħaddu mingħajru, użaw il-lingwa barranija u tgħixu ħajja komda. Nafu li mhux hekk, għax imbagħad it-tfal meta jikbru, fuq il-post tax-xogħol ħa jiltaqgħu ma' kelliema tal-Malti. Ma' membri oħra tal-familja se jitkellmu bil-Malti. Jiġifieri l-problema tagħna jew jew aħjar l-isfida tagħna mhijiex Jekk għandniex nissellfu l-kliem, iva għandna nkomplu nissellfu biex aħna ninqdew tajjeb. Imma għandna nkomplu nitkellmu bil-Malti. Kull kelma, imqar barranija, li aħna l-Maltin għandna bżonnha, dik għandna nużawha. Imbasta għandna bżonnha. Jekk għandna diġà kelma Maltija għaliha, naturalment ħa nduru għall-kelma antika, sabiħa,